Tut! Indi muny barlap göreli. Eliňde sakla. Nämäni saklaýyn? Eliňdäki zatlaryňy eliňde sakla. Häzir tapyr-tupur saňa topulanda Ha. garşylyk berersiň. Bolýarmy? Bolýar. Başladyk. Sagat dön! Häzir bar-a, Aha. muny ata mündüreli. Ýorgutçynyň ugruna çykaly kakasy. Gülküşde.
Gülküşdelere gideli, gudaçylyga gideli. Bolýar, hawa, kakasy. heýjanjan, gideris häzir, gideris.

Düýşlerimiň ýorgudy zähmet bolsa, men zähmedem çeker. Hawa, arman ýadyma diňe işlerden. Gülküçdäm. Wah, gülküçdäm. Hany meň eşiklerimi al. Oho, kakam.
Ejem jan.
Bar bol kakamjan. Oý, bala.

Düýş görüpdir Döwlet.
Düýş görüpdir.
Hä, düýş, düýş gördüm.
Eger bolýar-la kaka, düýş düýşdür-de, ýüregiň ýaryl-la-ow. Näme boldy kaka, näme gördüň? Pygamberler ýolgudy bolsun. Aýdanyň gelsin oglum. Ha.
Düýşümde eneňi gördüm oglum, eneňi gördüm. Enemi? Hawa.
Aha. Näme boldy onsoň? Näme diýdi? Näme diýdi? Bar, ogluňa aýt, diýdi. Şo kepbäň işini gutarsyn, diýdi. Çaltrak diýdi. Şeý diýdimi?
Barsyn, şo ussalaň ýanynda dursun, diýdi. Ýoşbaý, ussalara işläp ýörüs-ä, men oňa bir gygyrdyň welin, näme boldy, gaýt, bul hak aýtdym daňyr ussalaň ýanyndan. Oňarsyň-ow. Indem ylgap bar-da, şolaryň işine seret, bar, ýanlarynda dur. Şeýlemi? Hawa, bar, şeýt.
Işläbereýin men onda. Işle, oglum, işle, bar. Bolýar, bolýar.
Onda men gidiberjek, kaka. Ýa, bar, entegem durmuň sen. Gitýän men onda.

O ýerdenem aýlanarsyň-da, saga gidersiň diýdi, soň çepe gidersiň diýdi, soň eýläk bararsyň diýdi, soň beýläk bararsyň diýdi. Iň soňunda-da bararsyň welin, aýlanyp, aýlanyp depä çykyp, depeden soň bir ýerde erik agajy bardyr, şonda-da çaýly torbajyk asylgydyr diýdi. Kim şo çaýdan içse, çynyny aýtýandyr diýdi.

Çaýa maha demini alandyr indi. Gülküçde! Gülküçdämi? Hay şo bir çaý demläp goýanlaryn. Ha getir-ä şony. Häzir çaýyň lezzetine göreris häzir. Gül küştem! A getire! Çaý, çaý taýýardyr. A getiräni getir gül küştem. Häzir, häzir hemme zat, hemme zadyň üsti açylar häzir. Eý waý! Gül küştem!

Dükaým, dükaým, dükaým. Hassa diýip.
Näme boldy? Üç gün bäri kelläm agyrýar diýdim-ä, öwwü. Bir öz demlän bolsaň, özüň alaýmaly-la, öwwü. Gülküşdäm-ä, bir açyk howada, şeýle bir giň bir tebigata ikimiz dyzlaşypjyk, bir çaý içmek bir sapam boldy-da. Hany, gel, gel, gel, gel, hany. Gel. Men özüm ýörite gülki isläp, saňa ynha gurşdyrnak çaýyny demläp berendirine. Gel gülki isläme, gülki isläp. Gülki isläp. O aýdymda diýer-ä. Wah! Keýwanym bilen çaý içemde diýip. Hany gel, hany geç. Aý, şunça wagtlap bar-a gülki isläp. Bir işläp işläp Näme boldy o ýüregim ýarýaňa näme boldy näme boldy näme. Bir käse alyp gaýdypdyryn-a.
Bir käse? Bir käse. Bir käseden çaý içeris. Nä şunça ýyl, nä şunça wagtlap bile ýaşaşyp nä bir käseden çaý içmekmi. Gezekleşip içip içiberis gülküşdäm. Gül küştdä meň özüm. Wah wah gowlaşýarmy özüň. Waý öwgä ýatlatmasana.
Kelläm ýarylaýjak bolýada. Wah wah gül küştdä meň öz elim bilenjik ynha demläp beren çaýymy bir iç sen. Al al al. Waý içeýinmi. Içsene wah iç iç iç iç gül küştdäm al iç arkaýyn.

Gülküçdäm. Vay.
Vay. Vay. Vay. Ewe. Bir hili kellämiň agyrsy aýryljak bolýamy näme mi? Neme mi? Ýaň ýaramok diýdiň welin, gowumy indi ýagdaýlaň? Kim ýaranok? Men ýaramokmy? Ýaňy ýaramok diýdiň-ä, ýaňy ýaramok diýdiň-ä? Haçan diýdim?
Eýwa.
Men-ä towut ýaly.
Gülküçdäň? Hä. Dogrudanam gowumy ýagdaýlaň? Gowy. Bu bir arada-da bir kelläm agyrýa, waý, waý, waý, waý diýip bir ýaň ýaramok diýdiň-ä, şonuň üçin soraýdym men-ä. Menem diýýän-dä, towut ýaly ýene. Şeýlemi?
Öwwe.
Hä?
Sen şoňa ynandyňmy? Hä.
Men-ä ýöne ýalan sözledim. Şu seň geljek gabatlaň ýaramadyk syran bolup kellämi saran-syran bolup oturýar. Ýogsa-da gülküçdäň. Sen arada ýaramok, bir hili şu bilen başym aýlanýar zat diýip bir pulam atdyň, tebibe görünjek diýip.
Waý öwwe!
Tebip näme işlesin? O bir ýöne bahana. Hol ileridäki joramara o keteni dokaýan. Hawa, Ana, şoň ýanyna gitmek üçin ýöne hassa syran bolaýdym. Tebip näme işlesin, zat näme işlesin.
Haa-a-a! Onda o tebibiň beren oty, çöpi, şu näme janyňa peýdaly getiren ot-çöpleň näme onda?
Waý, ondanam bir derman oty bormy? Hol ilerdäki, ho aňyrdaky meýdan bar-a, şo çagalaň çöpläp ýören ot-çöpleri. Ana şolary getirip seni ynandyrdym. Wah, öwwe, sen şeýle bir türkan. Şeýle bir türkan-a, şeýle bir türkan-a, şeýle bir sa. Waý, öwwe. Näme?
Maňa näme boldy? Men nämeler samradym-a? Waý, kelläm! Kelläň gül ýalak, kelläň gül ýalak Gülkisdäm. Dyr, dyr, dyr, gel, gel, otur, otur, boldy, otur. Seň janyň tut ýaly sagat, seň janyň tut ýaly sagat. Kellämi agyrypdym. Otur, otur, otur. Hemme zada düşnükli ýa hemme zada ýa düşnükli. Men saňa bir aýdaýyn, gül küşdäm. Çynymy aýdaýynmy?
Aý, aýtsaň, aýdyp goýbersene, öwwa. Çynymy aýtsam? Hawa.
Kakamyň düýşüne enem pahyr giripdir. Hä?
Hä.
Ol düýşünde

Alýa, şeýle-de bir çaý bar eken. Çaý?
Çaý.
Çaý, hawa.
Şo çaýdan içse, diňe çynyny aýtýarmyş.
Aýoý-a! Seň bu jan içenje çaýyňam şol çaýdan.
Waý, öww-ä! Indi sen maňa Şu atam döwründen galan çaý içirdiňmi? Waý adamlar! Birden öläýen bolsam nätjek, öwwee! Şoň üçin ilki saňa içirdim-dä. Şu aýallaň jany berk bolýarmyş diýensoňlar, şu çaýy saňa içirdim ilki. Şeýlemi asyl?
Hawa. Şeýle bolsa, al onda senem iç. Iç! Iç! Iç!
Iç diýende? Içerinem.
E, ýogsa men näme üçin içeýin şuny? Hä.
Gorkýaňmy, hä?
Men nämeden gorkaýyn? Syryň açylar öýdüp gorkýaňmy, hä?
Gülküşjan, men saňa bir zat aýdaýyn. Hä. Men şeýle häsiýetli adam. Nähili?
Meň içimdäki bar zatlar dilimde.

Kelläm agyrýar, ýaramok. Tebibe görünjek. Heh, ýagşam bir tebibe görünsin. Bar, bar.
Öwwe. Öwwe diýme maňa, öwwe diýme, bar. Öwwe diýme, öwwe, öwwe, dada.

Aý bir ýöne ätgeýden seýretsem indi yzymda bir jyn ar wah bir zat eý kellerem ýalpyldapdyr bir kowalýa bir kowalýa Kim o? seýretsem kimdir öýdýän.
Kim kim? Kim kim? Mert aga kaka bar Mert aga eken. Ýalp ýalp.
Hawa şol o. Eý aý ken nimesi kellerem ýalpyldaýa elinde-de ýüp

Ene.
Çig erik. Ha, iý. Iýmelimi ony? Iýmeli-dä çig bu, bilmesek mi? Hawa. Ha, bilmeli.
Hawa, bukýas, öňürtýäs, kim bilýä. Bilmedik. Pitik. Oýnaýan.
Sypytyň.
Oýnadyk. Bolýamy?
Kabul. Boldy.
Men emin.
Aha.
Ýaryşyň şerti şeýle. Allamak bolanok. Bolanok.
Syzmak bolanok. Bolanok. Bolanok.

Hümm, hawa, ana gowy aýtdyň, a, şuny-a gowy aýtdyň. Dur-aý, ony nirde bukmalap eýdip arkaňda goýmajak bolsaň? Ýok, haýsy bolsa bir elde goýýaň, öwretýäň, kim bilmese, Hawa. kellede şypbytyň! Haý! Al eliňe. Äý, ýüzük-püktüň bir görnüşi. Hawa-wa-wa!
Hany, Kelik han, Keltakga, elimizi arka ýüze goýýas. Taýýarmy? Taýýar.
Taýýar bolsaňyz, ellerimizi öňe. Öňe.

Äni eýweh! Äý, orak bile zeýde däl etdi-ow! Äý, dyrnyňy görkez! Ine diýýän, ine dyrnygym ýok! Äý, muny çyzym-çyzym edäýipdir-dä dipesine! A, näme?
Bagt oýnadal-la, senem oýna! Äý, sen näme, sen, sen näme otyrsyň-aý? Men emin.
Näme? Ellerimiz öňde!
Dyr-a! Äý, dyr, dyr, dyr! Näme emin diýip, emin diýip, nä kitapda bir ýerde ýazylan ýeri barmy, öňki emin diýip? Hawa! Oýna!

Şunda diýdiňmi?
Hawa.
Menem munda diýjek, munda. A diý, diý. Durda, seň diýmän hakyň ýok entek. Şunda. Hawa. Menem munda diýjek.
Dura-ow, indi kyssak oýna-la. Ine. Ene.
Ine gördüňmi?
Ine. Ine? Hany?
Ine, ine. Munda diý-dä.
Munda diý, diý.

Onuň aňyrdan goňşym geldi. Onuň saglygamazlyk soraşdygyny bildi.
Onsoň Goňşy diýdi, näme gözleýäň? Hawa, kaka.
Menem iňňe diýdim.
Hawa. Onuň ol iňňäni nirde ýitirdiň diýdi maňa. Menem ony ýitiremdä diýdim, öýde ýitirdim.
Kerdakga, öýde ýitiripdir ony.

Içemmesin, içemmesin. Aýtu, bokurdagyňy ugrada. Häzir kakam gyzykly, gyzykly şortudan gürrüň berýär. Hasam gyzyklysyny aýt.
Haw-haw, aý, aýdan adam bir hili. Haw.
Ana, Haý, kaka boldy, boldy, aýdan. Şeýle ýöräp barýan. Hawa. Ýol bilen.
Öňümden çeşme çykdy. Onuň ýaňky çeşmeden men bökmeli-le, aňry ýüzüne geçmeli boldum. Ondan geçjek bolup. Bökdüm-de, ýaňky suwuň içine jülp düşdüm. Mana. Suwuň içine. Düşeňde näme? Hä, suwuň içine düşdüm-dä. Hä, düşüpmiň-dä.
Iş taý gülmelimiş taýda. Hawa. Näme diýýär? Suwuň içine düşdüm, orta arasyna. Ýapdan bökjekmiş suwuň içine düşüpdirik. Orta arasyna düşdüm.
Äý, goýsana-aý Ependi aga. Ek güler ýaly zat barmy şunda? Nämä gülmeli-ow? Hä, bökende diýýär, bökende. Bökende.

Özüm-ä, Hä, şu wagt ýigrimi bäş ýaş elimde bolsat diýdim. Aý, birdenem töweregime seretsem, hiç kim ýok eken. Aý, onnoň diýdim, aý, Ependi aga diýdim, ýigrimi bäşde-de bir alyp barýan galaň ýokdur-aý diýdim özüme. Hawa. Özüme şeý diýdim.

Ir aýt ýaraý Ependi gülkünç zat aýt. Ýa gülkünç zat. Gülkünç zat ýok.
Ýok haw siz üçin güläýmeseň ýöne wara. Şu biz muň diýenine duaýlap. Ependi aga dostuň ýüzüne diýipdirler sen gaty gormy biz seň ýüzüňi aýdýas. Aýt. Güler ýaly zat ýok şu taýda.
Gülkünjem däl şuny ýok hiç hili. Güler ýaly. Gülkünç. Gülküli.
Gülküli.

Aý bu çaýa bar kişiň syryny açyp barýa ho. Hum gördüňmi?
Beh. Çaý bi gowy çaýdyr bu çaý. Wi kaka. Hä. O goňşularymyz bara. Haýsy ýomy?
Dikgi bilen pot diş. Hawa. Şolarda içirip görsene şuny. Beh. Şol.
Hä. Şolara. Hawa.
Al.
Derrew çyk. Bolýar.
Men otak baraýyn, olary çagyrarsyň.
Ho, bolýar. Gir. Gel. Alla. Ine, çaý. Şu içseň göwne jaý, içmeseň bijaý. Çaý, şu düýşüme giren çaý daşy. Dogrudanam, aý, şuny içen adam diýene göni çynyny aýdyp duraýyp be. Aý, gaty gowy çaý bi. Oho.

Göter rüştaýda. Nirä?
Seniňi? Get begiň öýüne git. Men ýene bendany bolup otaýdym. Ýog-ow Gepen aga sen amaý näl gürrüň edýäňeý? Indi sen ýene beterini aýdardyň. Goý. Boldy aýtsaň aýtdyň indi. Sypatyň ugrun git diýmeseňem gitjekdim-le hälem nädip oturanymy bilemokdym-le ýörejek Gepen aga.
Indi bildim seň nähili adamdygyňy.
Waý, Ependi kaka jan! Aý, Ependi aga! Näme boldy? Aýyp etme, bir Ependi aga. Aý, şu bir kelläme daş bilen urlan ýaly boldy-aý diýýän-ä. Göwnüňe degmäk gerek, Ependi aga. Degişýändirin-ow, Ependi aga. Sendir, sendir, sendir, Ependi aga. Degişdiň-ä ýaňsyny.
Içim gowy görýändir seni, içim. Içim. Aý, şundan içmäýin, Ependi aga, şuny aňryňda goýsana. Hany bar, göter bar.

Men bara ýörite siz diýip geldim Dara Ependi aga. Aý şu aýyp görme bolma.
Aha.
Aý Ependi aga. Haw. Şu aýtmagam bir tüýsülräk bolýan ba. Ýa geldiň mi aýt.
Aýt. Ependi aga. Ha.
Şu sen sygryň ba. Men sygrym. Sen sygryň. Haw.
Men mellegimiň otunyň içinden geçip gidipdir haw. Sen mellegiň otunyň içinden. Hawa, sen sygryň men mellegimiň otunyň içinden geçip gidipdir. Heý, şu dagyn bir boljak zatmy, Ependi aga? Aý, sen şoňa şükür et-ow, geçip giden bolsa şükür et. Hä?
Ol seň mellegiň oty meň sygrymyň içinden geçip giden bolsa nätjekdiň? Hä.
Şoň üçin şükür et. Hawa, hawa.
Hawa, ortan men aç saňa çaý. Näme-le, Ependi aga?
Aý, şu aýyp görme bolunma. Hä. Aý, seni bir gaty bir halabam barýan däldirin, Ependi aga. Hä, ine beýle. Aý, şol beg bolanymdanmy, nämemi şu aýbyň ýüzüňi aýtýan däl, Ependi aga. Aýt, aýtsaň gowy. Hawa, aý, gaty bir gowy görlüp barýan dälsiň, Ependi aga. Hawa, aý, şonam bar-a, aýtsaň gowy däl-aý. Ýörite şony bar-a, aýdaýyn diýip geldim-de. Näme, beg oňşy? Hawa.
Hany, sen gürläp bokurdagyňmy guradyp, brat?

Bäý, tagamy gaty gowy aýdýan-a. Aý, Ependi aga diýýän-a. Aý, agam, seň obada ýaşaýanyňa-a, aý, gaty begenýändir soň, agam. Hawa, ömrüň uzak bolsun. Bu ýaňy sygryňam mellegiň içinden geçipdir diýýän-a. Hawa, beýik sygry.
Aý, bir haýwandyr daraý ol. Näwagt geçjek, nireden geçjek, o näme bizden sorapdyr ýaly. Hawa, janyň sag bolsun, Ependi aga. Aý, ömrüň uzak bolsun, how. Aý, biz-ä gaty gowy görýändiris, Ependi aga, daşyňdan guwanyp ýörendiris, how. Janyň sag bolsun. Ependi aga rugsat berseň men-ä ýöräýjek. Ha bolýa bolýa. Ýok janyň sag bolsun. Ýöne wara näme kömek gerek bolsa gaty arkaýyn aýdaýgyn Ependi aga. Şu tümen gerekmi, tylla gerekmi diliň geplese bolýa Ependi aga. Janyň sag bolsun. Bolýa goňşy onda. Janyň sag bolsun. Ine goňşy diýeniň üçin ýa ora how.

Aý, öwgäm, näme diýseňem-ä, ýöne kyrkaýak diýseler diýäýendirler welin ýene şol kyrkaýag-a däldir, hä, şol? Gülkiçdem, Hä?
Kyrkaýag-aý şo. Kyrkaýak bolsa kyrkaýak bor-da şo. Aýdyp durun-a, öwgäm. Hä? Ýöne şony diýäýendirler kyrkaýak diýip. Ýöne şony ýöne diýäýenoklar şony.

Şol sanap görseň bar şo ine seretseň on bäşede ýetýän däldir şol. On on bäş aýak diýerdiler on bäş aýak diýip kyrk bolsa halk bolar da. Ýonokda on bäş aýak gelşenokda kyrk aýak bu näme aljak. Şu adamlaram bilmän aýdan nädira kyrk aýak diýip kyrk bolsa kyrk bolan soň kyrk diýdiler şoňa. Öwen men gaharymy ýetirme şo kyrk däldir şo ine görseň. Gülküçdem
sen näme diýseňem şu näme diýseňem kyrk aýak şo kyrk aýak. Ýo.

Ýöne meň diýjek bolýanym şo gelişýän üçin kyrk aýat diýendirler. Hawa. Ýöne şol sanap görseň şol kyrk aý ýetýän däldir. Ha dogry aýdýarsyň şumat ýeter sanap görseň onada ýetenok la ýöne. A bir de on on bäşdir da haw. On aýakmy şo?
Seret on aýakmy şo? Kyrk aýak. Kyrk aýak bolsa kyrk aýak bolarda kyrk aýak bolsa kyrk aýak bolarda. Ýo aýagynyň köplügi görünýä. Görünýä. Ýöne şo kyrk däldir.
Kyrk däl haw kyrk däl öwwe. Şo.
Kyrk kyrk kyrk. Kyrk kyrk kyrk kyrk. Kyrk.

Kyrkaýak.
Näme diýýän-ä?
Bu näme öwsüp dur ýaly? Hawa-laý. Ýa, seňkilik bolup durýa, meňkilik bolup. Bu men näme diýen başga?
Aslynda şuny kim çagyryp getirdi, hä? Bilem-ä, özi aýlanyp we ziňkillap, salada aýlanyp ýör özi. Öwwä! Hä?
Men düşündim.
Näme?
Şu bar-a bir sögüşdirjek bolýan. Şu aslynda şu kyrkaýagy gömüp goýanam şudur. Men diýýän şony.
Seň işiňmi? Ýok. Seň işiňmi?
Ýok diýen-ä, ýok diýip dur-la. Şu taýsa kim agdardy? Kim dek tüs taýlaryny? Men. Ana, aýtdym-a. Bildiň, bildiň Ewa, aýtdym-a. Oňa taýdan çykjagyny men nirden bileýin? Sen bilýäň.
Köp bilýäň sen, köp bilýäň sen. Ýo-o, men. Seni uruşdyrjak bolýan ikimiz-ä. Ýok.
Bolýar-la gülküsem. Bir gitseň, bar git, bar. Bir git, bar, bar, bar. Bar diýen ol.
Bar git-ow.
Sögüşýän özüňiz, çagyrýan özüňiz. Meniň işim bile boljak.
Hüňňürdemäň git, hüňňürdemäň. Hüňňürdän bol şunda, seretgi.

Göreňokmy, on çaýa, kyrka ýetip dur-a, görnüp dur-a ol. Bilýäňmi şoň kyrkaýakdygyny, bilýäňmi? Görnüp dur diýýän-ä men saňa. Görnüp dur, näme görnüp dur, näme görnüp dur, hany, hany, hany. Bir, iki, üç, dört, bäş, kyrk. Gördüňmi, kyrk-a. Bä, bäşden soň kyrk gelýä-hä? A şo görnüp dur-da, göze görnüp dur-a şoň kyrkdygy, öwwe. Uly kişdäm, şu kyrkaýak däl diýýän men. Däl-hä?
Däl şol.
Öwwe.
Al şony, ýör gidip sanap geler şony.